מיט מינדל קאהן וואס איז די שעף רעדאקטארשע פון אינגוועב, א וועב זשורנאל געווידמעט אידישע לימודים, און וואס איז זי איז אויך די נייע אידיש לערערין ביי הארווארד אוניווערסיטעט. מיר וועלן האבן דעם ערשטן טייל די וואך און דעם צווייטן טייל די קומענדיגע וואך. און מיר האבן דריי זעהר בכבוד'דיגע געסט אין סטודיאו די וואך, לעבעדיג אין סטודיאו, מיר קומען צו אייך דירעקט פון אונזערע סטודיאו דא האבן מיר, לאמיר ארום גייען. שלום עליכם, דאס איז רבקה דוד.
א גוטן אווענט און שלום עליכם אלע צוהערער דאס איז שלום בענפעלד. א גוטע וואך דאס רעדט אלי' לעוויט.
שלום עליכם אייך אלע דריי און מיר וועלן מיט אייך רעדן וועגן פארשידענע זאכן און איר וועט מיר ארויסהעלפן איך קען נוצן אייער העלף מיר האבן אסאך וואס איבערצוגעבן און וואס קען אינטערעסירן די צוהערער די וואך.

יא, מיר האבן דא גריסן פון בלעיר טרעוול, דער רייזע ביורא אין ברוקליין, און שמשון עהרענפעלד בראש ווינטשט אייך אלע און אלע קליענטן א גוטן יום טוב און א גוט געזונט יאר, איר זאלט וויסן אז בלעיר טרעוול האט א נייעם אדרעס נישט ווייט אוועק אלס אין ברוקליין,

דאט קאם, מיטן טעלעפאון נומער, איך וועל זאגן אויף ענגליש, סיקס וואן סעווען, סעווען טרי עיט, זירא פייוו זירא זירא. ווידער ווינטשט אייך ר' שמשון עהרענפעלד א טייערן יום טוב און א גוט געזונט יאר פון בלער טרעוועל אין ברוקליין.

איך הייס מינדל קאהן, אה דאס איז מעדעלעין קאהן אויף ענגליש, אבער מינדל אויף אידיש. זייט באגריסט ביים אידישן קול. די ערשטע פראגע איז, מינדל, פון וואנעט איז קומען אייער אידיש און ווי אזוי זייט איר געקומען צו אידיש? אז כ'האב אנגעהויבן זיך צו לערנען אידיש אינעם זומער פראגראם פון אידישן ביכל צענטראל אין אמערסט מאסעטשוסעטס, עס הייסט איצט סטיינער סאמער אידיש פראגראם, אז כ'בין געווען א סטודענטקע ביי העמפשיר קאלעדזש האב איך שטודירט דייטשע ליטעראטור און האב געוואוינט טאקע אין בערלין אויף א יאר, און צוריק געקומען פון דעם האב איך געהאט אן אינטערעס אין אידישע ליטעראטור און געשיכטע, און מיין פראפעסאר דארט ביי העמפשיר רעיטשעל רובינשטיין וואס פארשט וועגן אידיש האט געזאגט צו ווייסטו אז איבער די גאס קען מען לערנען אידיש? און זי האט געוואוסט אז איך וועט דאס ליב האבן, אז כ'האב דאס פראגראם געמאכט מיין לעצטע יאר ביי העמפשיר אין קאלעדזש, נאכדעם האב איך געלערנט אין ווילנע אין דעם אויך א זומער פראגראם אין ווילנע אוניווערסיטעט, און נאכדעם האב איך אנגעהויבן מיין דאקטאראט ביי אוניווערסיטעט פון בערקלי, און דארט ווייטער געלערנט זיך אידישע ליטעראטור מיט חנה קראונפעלד און מיט נעמי סיידמאן, יא. און נאכדעם האבעך אנגעהויבען צו לערנען אידיש צו תלמידים דאס הייסט אידיש פאר אנהייבערס און דאס און אין דעם לערנען האב איך טאקע געלערנט אידיש וואס איך מיין איז תמיד אמת יא מען לערנט עפעס אמבעסטן ווען מען ווען מען לערנט אנדערע יא. וואס איז זייער טיטל יעצט? איך בין די פּריסעפּטאָר אין ייִדיש, װאָס מע מוז טײַטשן אפֿילו אױף ענגליש, אַז איך בין די שפּראַכלערער פֿון ייִדיש דאָ בײַ האַרװאַרד, יאָ.
װי איך פֿאַרשטײ, זענט איר איצט דער רעדאַקטאָר פֿון אין געװערבע? אָהאָ, יאָ. האב איך אסאך פראגעס אבער איך וועל זיך אפשטעלן אויף אפאר וויכטיגע פראגעס ווי אזוי זענט איר געקומען צו אינגעוועב און אויך עפעס וועגן אינגעוועב אליין. אפשר צוערסט וועגן אינגעוועב אליין אז עס איז א רעלעטיוו ניי זשורנאל פאר אידישע למודים וואס עקזיסטירט נאר אויפן אינטערנעץ עס איז ניט א געדריקטע זשורנאל. עס איז אן אקאדעמישע זשורנאל פאר אידיש אבער אויך א ברייטערע פראיעקט וואו מען קען לייענען איבערזעצונג, נייע איבערזעצונגען פון אידיש אויף ענגליש. מיר האבן אויך פעדאגאגישע מאטעריאלן פאר אידישע לערערס אויפן וועבזייטל, און אויך א בלאג וואס איך מיין איז עפעס ווי א פעיעטאן פון היינט וועגן אלע זאכן צו טון מיט אידישע קולטור היינט, און יא עס מיר מיר הייבן באלד אן מיט אונזעל דריטן יאר פון ארויס געבן דעם זשורנאל, און דאס איז געווען ווי איך פארשטיי אן אידעי פון פראפעסאר דוד ראסקי'ס אין אנהייב מיט עטליכע יאר צוריק, ער האט געוואלט שאפן א ניי זשורנאל פאר אידישע לימודים ווייל. אזא זשורנאלן זענען ווי א אהיים פאר אקאדעמישע דיסציפלינען און און אידיש האט ניט קיין דא אין אמעריקע אדער אויף ענגלישע שפראך. אז ער האט געזוכט יונגערע אקאדעמיקער וואס וואס קענען אננעמען אזא פראיעקט און ענליך האט ער דאס

דאקטאראנטן און מענטשן וואס זענען אין זייערע ערשטע יאר פון זייערע קאריערעס צו צו זיין דעם רעדאקציע פונעם נייען זשורנאל אז איך בין געווען ביי דעם ערשטן טרעפעניש ביי AJS, Association for Jewish Studies, קאנפערענץ מיט אפשר פיר יאר צוריק און סוף כל סוף מיט צוויי און א האלב יאר צוריק האבן מיר אנגעהויבן ארויסצוגעבן דעם זשורנאל, יא. איך האב דעם איינדרוק אז דער זשורנאל איז א דערפאלג.
האפן מיר, מיינען מיר אויך, יא. יא,
עס קומען צו כסדר נייע מענטשן, נייע ערנסטע ארבעטן, עס האט נישט דעם געפיל פון עפעס וואס וועט וועט בלויז זיין צייטווייליג, עס וועט האבן אריכות ימים, לאמיר האפן, אבער איך מיין אז ס'איז וויכטיג אז מענטשן זאלן שטיצן. יא, און דאס איז א וויכטיגע זאך וועגן אין געוועב וואס אלעמען קענען עס ניצן אן געלט, מען דארף ניט באצאלן, מען דארף ניט האבן אן אינסטיטוציע כדי דאס צו לייענען, און אויך מיר באצאלן פאר די ארבעט וואס איז אויפן זשורנאל. אז א נישט קיין סאך אבער מיר געבן קליין סטיפענדיעס צו די שרייבערס און אויך די רעדאקציע וואס זענען מערסטנס דאקטאראנטען און מענטשען וואס האבן נאך נישט קיין טעניור טרעק פאזיציע אז יא דעם זשורנאל דארף די שטיצונג פון אונזער לייענערס אז מיר האפן דאס ווייטער צו מאכן אז אלעמען קען עס ליינען אן באצאלן און אז מיר קענען באצאלן פאר אקעדעמישע ארבעט וואס איז אויך ארבעט, יא. הלוואי. יא.
איך האב דעם איינדרוק אז ווי איר אליין זאגט אז ס'איז מערסטנס יונגערע מענטשן און ס'איז אביסל צוגעוואוינט אין

פרואווען צו מאכן אין געוועב א זשורנאל אין ארט וואו אויך חסידישע אידיש האט אין ארט, כ'מיין אז די סביבות פון אקעדעמישע אידיש און האסידיש אידיש האבן נישט קיין סאך צו טון איין מיטן אנדער דא אין די פאראייניגטע שטאטן, אבער כ'מיין אויך אז

צו א מין אויסגעלייטערטן יידיש, ווייל אפטמאל שרייבן זיי יידיש וואס איז פון אונזער קוק ווינקל נישט אזוי קארעקט, אבער עס איז וויכטיג פאר זיי אויך אז אויב יידיש איז וויכטיג פאר זיי זאל עס זיין א בעסערע יידיש.

איך ווייס אז איר האט געמאכט אן אינטערוויו דא ביי אידיש קול מיט מנשה לוסטיג וואס איז דער סטאר פון די נייעם פילם מנשה און אויך אין געוועב האבן מיר ארויסגעגעבן א רעצענזיע פונעם פילם און געמאכט אן אינטערוויו מיט מנשה און מיט דעם רעזשיסאר פונעם פילם אז דאס איז א ביישפיל וואס איך

ביידע זענען וויכטיג אז איך האב באמערקט מיט סטודענטן איצט מיר מיר קענען ניצען דעם אינטערנעט זעהר גוט אבער אמאל ווייסן מיר ניט ווי מען ניצט די געדריקטע מאטריאלן אז און ווייסן ניט וואס מען קען געפינען אין

קען אונז נישט העלפען צו געפינען די זאכען. יא. און אן אינטערעסאנטע זאך וואס מיר האבן ארויסגעגעבן אן איבערזעצונג פון א ליד פון לעיזער וואלף וואס הייסט עווי גינגאו און עס איז א אידיש ליד אינעם סטיל פון היאוואטה.

לעזער וואלף האט געשריבן זיין אריגינאל אויך אין דריי טעג, און דעם ענגליש האט דעם זעלבן ריטמוס, דעם זעלבן מעטער, עס איז א זייער אן אומגעווענליכע ליד אויף אידיש וואס איז אינטערעסאנט.
קענט איר אונז עפעס זאגן וועגן אייער ברייטערן צוגאנג צו אידיש און אידישקייט? איז הינטער אייער פארבינדונג מיט אינגווער אויך פארהאן א מין אידעאלאגישער צוגאנג? פון אינגווער? ניין, אבער בכלל ביי אייך פערזענליך. יא, אז

איך בין אינטערעסירט אין דעם וואס זיי האבן א פארבינדונג צו אידישקייט וואס איז ניט רעליגיעז און
און אויך נישט ציוניסטיש. און אויך נישט ציוניסטיש, אבער עס איז א שטארקע פארבינדונג יא צו קולטור, צו געשיכטע, צו געמיינשאפט און אזוי ווייטער אז.

יידישיסטן, יא, פון מענטשן וואס האבן ליב יידיש אבער זענען אויך זייער פאליטיש אקטיוו. און האבן געגלויבט אז די יידישע קהילות אין, אזוי צו זאגן, אין גלות האבן דאס רעכט צו האבן זייער אייגענע קולטור. גענוי. די בארימטע דאויערקייט וואס זיי האבן דאס א נאמען געגעבן. יא.
און איך מיין אז איצט אז ס'איז. וויכטיג צו געדענקען אז מענטשן וואס האבן גערעדט אידיש, וואס האבן געשריבן אידישע ליטעראטור, זענען מענטשן אין דער וועלט, יא, זיי זענען אקטיווע מענטשן, זיי האבן אידעען פון בויען קהילות, און כ'מיין אז אידיש קען נאך זיין אזא, האט נאך אזא קראפט אינעם וועלט אז מ'קען בויען. א קהילה ארום אידיש און אידיש קען זיין א טייל באטייליגט זיך אין דעם וועלט און אונזער פאליטישע לעבנס היינט אז אין געוועב האט קיין פאליטישע אידעאלאגיע אבער איך מיין אז אסאך פון די מענטשן גלייבן אין דעם אז אידיש איז ניט עפעס

הויף, דאס הייסט הארווארד יארד, איינטריט איז פריי און אפן צום פובליקום.
דעמאלט שרייבט מען יעדנס קוויטל און מען וועגט יעדער אוועק. א דאנק שלום, און א דאנק מענדל קאהן פארן אינטערוויו. איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין.

פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין. אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ. נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.

ווינטש אלע אונזערע קלייענטן און אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול א שנת חיים ושלום, א שנת גאולה און א כסבה וחסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טליתים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעאיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעטס, סידיס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער, רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אות אלע שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל, איזרעאל בוק שאפ, פארטען הארווי סטריט ברוקליין מעסעטשוסעטס, פייוו סיקס סיקס סעווען וואן וואן טרי.

אין באסטאנער ארבעטער רינג אין ברוקליין וועט פארקומען א לעקציע דעם זונטאג דעם זיבעצן סעפטעמבער פֿיר אזייגער נאכמיטאג נאכאמאל אין ארבעטער רינג באסטאנער ארבעטער רינג צענטער זיבעצן צוויי און זעכציק בעיקאן סטריט אין ברוקליין די לעקציע וואס איז אויף ענגליש איז אבער וועגן אידיש און הייסט אויף ענגליש Yiddish in the Digital Age מיט איתן קענסקי פון דעם דער אידישער ביכער צענטראלע און סאל נועם זארעט דער פראפעסאר פון אידישער ליטעראטור אין הארווארד זיי וועלן רעדן וועגן די נייע מעגליכקייטן פאר אידיש אין דער אזוי צו זאגן דיגיטאלער תקופה וואס עפנט אויף

ווילט איר זינגען און זיך באטייליגן אין א אידיש כאר? איצטער האט איר געלעגנהייט! שבת דעם דרײַ און צוואַנציק סעפטעמבער וועט פארקומען עפנטליכע רעפעטיציעס פון ארבעטערינג א בעסערע וועלט כאר. דאס קומט פאר פון דרײַ דרײַסיק ביז פֿינף דרײַסיק נאכמיטאג אין ארבעטערינג פֿופֿצן פֿופֿציק בעיקאן גאס אין ברוקליין. א בעסערע וועלט כאר איז א גאנצן אידיש כאר מיט א דאס איז איינמאל א יאר וואס מ'קען זיך אנשליסן אין ביי זיי דאס הייסט צוויי מאל א יאר די עפענטליכע רעפעטיציעס קומען פאר שבת דעם דרײַ און צוואַנציק סעפטעמבער ווי אויך מאנטאג דעם נײַנטן אקטאבער פאר אינפארמאציע טעלעפאנירט אן אין ארבעטער רינג טעלעפאן זעקס איינס זיבן פֿינף זעקס זעקס זעקס צוויי.

און דינסטאג דעם זעקס און צוואַנציק וועלן זיך אנהייבן קלאסן, און מאנטאג ביינאכט וועלן פארקומען קלאסן פאר אנהייבער און אויך פאר אוואנסירטע, און אנהייבער מסתמא נישט די איהר וואס ס'הערט זיך צו, אבער אפשר האט איהר אייניקלעך צו קינדער צו ווער וואס, וואס ווילן זיך אביסל לערנען אידיש, קענען זיי זיך פארבינדן מיט אן אנהייבער קלאס און זיי וועלן זיך אויסלערנען אביסל ליינען, אביסל רעדן, און אפילו רעדן ריכטיג אביסל מיט א גראמאטיק, אין דער קורס וועט זיין פאר די וואס קענען גארנישט און די וואס קענען שוין אביסל, און ס'עט ווערן געפירט פון א זייער פיינעם אונסטראקטאר, משה עדווארדס, שוין א געניטער לערנט ער טאקע אין ראביניקעל סקול דא אין נוטאן, און שוין עטליכע יאר געלערנט אין ארבעטער רינג. און אויך מאנטאג ביינאכט וועט זיין א קלאס פאר אוואנסירטע, דאס זענט איר די צוהערער, און דאס וועל איך, לאה לעוויט, פירן, און מיר וועלן זיך לערנען וועגן דער אידישער ליטעראטור, איך וועל אויסקלייבן פארשידענע שרייבער און מיר וועלן זיי קוקן אויף געשיכטע און אויך אויף פאעזיע און אויך אביסל מוזיק, און דאס יאר האב איך אינזינען צו ארבעטן מיט חוה אלברשטיינ'ס לידער, ווייל זי האט אסאך לידער פון די בעסטע אידישע פאעטן צוגעשטעלט צו די זייער שיינע מוזיק, און. מ'ווייסט דאך אז מוזיק העלפט אלעמאל דעם מח און דעם מוט. איז וועט זיין מאנטאג ביינאכט אנהייב אריין קלאס און אוואנסירטע. דינסטאג ביינאכט וועט זיין פאר מיטלסדיגע, די וואס ווילן זיך פארבעסערן אביסל די שפראך און אביסל עס לערנען, וועט זיין א קלאס וואס ס'הייסט. אנהייבער, אביסל ווייטער פון די אנהייבער, און דאס וועט פירען א נייע לערערין א טייערע וואס איז געווען ביי מיר א סטודענטקע רחל גראסמאן, און דאס וועט זיין דינסטאג ביינאכט, און פאר די וואס זיי קענען שוין אביסל מער לערנען, און זיי הייסען גאנץ גאנץ גוט מיטעלסדיגע נאכנישט אוואנסירטע וועל איך מיט זיי אנפירען אויך אויפן זעלבן אופן ליטעראטור, פאעזיע, מוזיק, אבער נישט אזא שטארקן אופן. סאו וואו איר וועלט זיך אריינפאסן זאלט איר זיך קומען, מיר האבן אלעמאל זייער א גוטע שעה, ס'איז פון זיבן דרייסיג ביז ניין אזייגער. מאנטאג און דינסטאג ביינאכט, און אויב איר ווילט מער אינפארמאציע וועגן די קלאסן קענט איר אנקלינגען אין ארבעטער רינג, די ארבעטער רינג אויף ביקען סטריט אין ברוקליין, און וועלן זיי זאגן ווי לאנג ס'וועט זיין, א צען וואכן, אנהייבנדיג זיך ענדע סעפטעמבער, דעם פֿינף און צוואַנציק סעפטעמבער, און גיין ביז אנפאנג דעצעמבער. גוט.
און ארבעט רינג נומער נאכאמאל זעקס איינס זיבן פֿינף זעקס זעקס זעקס צוויי אַכט איינס. איז איך האב אן אנאנס וועגן וואס ס'איז נישט אזוי ווייט ס'איז נישט אין באסטאן אבער ס'האט צוטאן מיט אפאר טייערע מענטשן וואס איך בעת אז ניו יארק איז נישט אזוי ווייט, דער שלום עליכם קולטור צענטער אין ניו יארק עפענט זייער סעזאן מיט א פראגראם לזכר געלע שוועד פישמאן, מיר האבן געהאט ניט לאנג צוריק א פראגראם אין אנדענק פון געלע שוועד פישמאן א זייל און בויער פון דער יידישער קולטור אין ניו יארק בכלל און פון אונזער קולטור און פון זייער קולטור צענטער בפרט, זונטאג דעם צענטן סעפטעמבער צוויי טויזנט זיבעצן, איינס דרייסיג נאכמיטאג. עס וועלן רעדן צוויי פראפעסאר דניאל סויער פון פארדעם אוניווערסיטעט אויף דער טעמע יידיש אין אמאליגן ניו יארק, דאס אמאליגע ניו יארק אין יידיש, און אויך ביי אונז זייער באקאנט אויף דער באסטענער אידישער גאס, פראפעסאר מארטא טאלפין, א תלמידה געלע און שיקל פישמאן'ס, גראדואנטקע פון די שלום עליכם שולן און א טאכטער פון צוויי פארוואלטערס פון פון יענעם צענטער וואס האט דעמאלט געהייסן פאלקשול איין און צוואַנציק. פארזיצער דוד בראון, א באטייליגטער אין אונזער פראגראם דאס אידישע קול, כיבוד ווערט סערווירט געזאנג, בציבור אויך אריינגאנג איז פריי. שלום עליכם קולטור צענטער דרײַ דרײַ נול איינס בעינברידזש עוועניו בראנקס ראג צוויי הונדערט אַכט ער גאס לעבן מאנטיפיורי שפיטאל נאך ווייטערדינקע אינפארמאציע טעלעפאן נײַן איינס זיבן נײַן דרײַ נול נול צוויי נײַן פֿינף. און וואס טוט מען אז מען האט נישט קיין אז מען וואוינט נישט אין באסטאן, איך ווייס אז אסאך פון אונזערע צוהערער וואוינען נישט אין באסטאן און האבן נישט קיין צוטריט צו די פיינע קלאסן וואס לאה האט נארוואס באשריבן, זיי קלינגען אזוי גוט, און וואס טוט מען אז מען איז נעבעך נישט אין הארווארד און האט נישט קיין צוטריט צו מינדלקאנ'ס פיינע אידיש קלאסן, איז מיר האבן געקראגן אן עצה פון קאליע בארדולין פון ניו יארקער צענטראלער ארבעטער רינג, ער האט אונז געשריבן, טייערע קאלעגן און פריינט, ווי איר ווייסט פיר איך אן שוין יארן לאנג מיט. מיט אידישע אנליין קלאסן, און איך בעט אייך טיילן מיט אייערע צוהערער און פריינט וועגן אונזערע קלאסן, מיר האבן שוין געהאט הונדערט דרײַסיק סטודענטן פון צען לענדער באזוכן, פון בראזיל, פון רוסלאנד, פון מעקסיקא, פון יאפאן, פון אוקראינע, און פון דרײַ און צוואַנציק שטעט און אזוי ווייטער, ס'איז זעהר מיט פיינע פיינע לערער און עס איז כדאי זיך צו דערוויסען אויב איר זייט אין אזא קאטעגאריע, ווענדט זיך צו סירקעל דאט ארג איר וועט זעהר גרינג געפינען וועגען די קלאסען פון. ארבעט ער ענג. און דאס איז כמעט די אלע אינפארמאציע וואס מיר האבן. לאמיר איצטער הערן אביסל פון דער שענער חזנ'ישער מוזיק. יושבי חושך וצלמוות לויפט אין שול.

רבקה האט דאס געוואלט עפעס זאגן, קענסט ערשט זאגן. נא נא. רבקה'לע האט מיר עפעס שיין געזאגט אז זי קען עדות זאגן, זי איז געווען אינעם ארבעטערין כאר און זי האט זייער הנאה געהאט, און זי האט אויך גענומען קלאסן און זיי זענען געווען זייער פיינע קלאסן.

יא, א דאנק. האסט מיר געבעטן צו רעדן וואס איך בין דערגאנגען, וואס איך האב געמאכט אין ישראל. ווי אלע טוריסטן בין איך געווען און זיך געטראפן מיט משפחה, איך האב קוזינעס אין חיפה, און אוודאי אין ירושלים זענען מיר געווען א טאג, און אין תל אביב. אבער אין תל אביב האב איך זיך האב איך געפונען עפעס זייער אינטערעסאנט און זייער ביי מיר איז דאס געווען זייער ניי כאטש ס'איז שוין כאטש ס'געדויערט ס'גייט שוין אן צוועלף דרייצען יאר און דאס איז ס'איז דא א קהילה וואס ס'הייסט בית תפילה ישראל און זיי מאכן קבלת שבת ביים ים! ביים ים, אין ס'איז אזוי שיין, אין זיי האבען דארט ס'איז הונדערטער פשוטע הונדערטער אין אמאל ביז טויזענט מענטשען קומען זיך צוזאמען, און ס'איז מייסטענס וועלטליכע מענטשען, און זיי האבען א געלעגענהייט זיך צו פארנעמען אין אזא א יוניקאל איבערלעבונג, ס'איז דערהייבט די נשמה, ס'איז לאמיר ס'איז תפילה און מוזיק און מעדיטאציע און פאעזיע און מ'זינגט און מ'טאנצט און ס'איז אלס ביים ים ביים אונטערגאנג פון דער זון קבלת שבת און וואס וויל איך זאגען אז דאס. דאס האט זיך אנגעהויבען מיט א דרייצען יאר צוריק און ס'איז געווען פשוט צו געבען א געלעגענהייט פאר די וועלטליכע ישראלדיגע צו צו קומען און צו איבערלעבען אזא גייסטיגע איבערלעבונג און באטייליגן זיך, און דאס מאכט עס אזוי גיבט עס צי דאס כח, און ס'איז א ס'איז אפשר די סצענע, דער ים, די לופט, א קאפעליע, אלעמאל דא א קאפעליע, און ס'איז טראדיציאנאלע תפילה, און אויך מאדערנע העברעאישע פאעזיע און לידער, און דאס באטיילונגען פון די. עטליכע הונדערט מענטשען מאכט עס אזא איבערלעבונג וואס ס'באגייסטערט פשוט ס'האט באגייסטערט און דאס איז געווען א נייע זאך און איך האב עס געוואלט איבער געבען און זיי מאכען עס נאר זומער צייט בארן ים, בארן אויפן ים, ביז ענדע סעפטעמבער. סאו אויב איר קלערט צו זיין אין תל אביב אין די קומענדיגע פאר וואכן, טוט די נשמה א טובה און גייט צו צום פארט, ס'הייסט ביים תל אביב פארט, און איר וועט זיך דארט טרעפן און האבן א גייסטיגע איבערלעבונג, ס'איז כדאי.
שיינע דאנק. קען איך געבן א קורצע באריכט וועגן מיין איבערלעבונג דעם זומער? איך האב געהאט א פיינע איבערלעבונג ביי דער אידיש וואך. איך האב געמאכט עטליכע אינטערוויאונג. לעצטע וואך האט איר געהערט אינטערוויאונג דריי פון זיי, נאר דריי, חיה טארנבורג, בנימין שעכטער און חי וואלף. איר וועט הערן בעת די קומענדיגע וואכן אינטערוויאון מיט סענדער בארט וויניג. און רפאל פינקעל און מיט נח בערערא אויך מיט איווא איווא דזשאכנאוויטש און אפאר אנדערע מענטשן. איז געווען זייער א פיינע אידיש וואך ווי תמיד א ישר כח דער יוגענטרוף ארגענעזאציע פאר נאך א פיינע אונטערנעמונג. איצטער שלום וואלטן מיר געקענט רעדן אביסל ווייטער וועגן דער טעמע פון מאכן אונטערקעפלעך פאר דעם אפשר דער וועלט'ס גרעסטער אידישן פילם. אה, דאס מיינסטו מסתמא יידל מיטן פידל. קען זיין אנדערש?
ניין, ס'קען נישט זיין אנדערש. דאס פארשטייט זיך, מען האט אין פוילן געמאכט אין די שפעטע דרייסיגער יארן עטליכע קלאסישע אידישע פילמען, און דער דיבוק פארשטייט זיך, אבער איך מיין אז יידל מיטן פידל איז אפשר דער אינטערעסאנטסטער פון זיי אלע, ווייל עס איז געפילמירט געווארן נישט אויף א בינע ערגעץ,

די אלע דעם הומאר פון מאקס בוזשעק אין זיין ווארשעווער דיאלעקט, נישט קיין גרינגע ארבעט אבער איך מיין אז מיר האבן געהאט דערפאלג. די פילם איז נאך נישט ארויסגעקומען. א משל?

לאמיר האפן מיט גאט'ס הילף
איז א וואס איז געווען די האט עס געהאט צו איר האט שוין פריער ערקלערט אז צוליב דעם וואס מען האט עס אנטדעקט אין א.

א קאפיע פון אידל מיטן פידל אן אונטערקעפלעך ווייזט אויס די נאציס האבן געהאלטן ביי זיך, פאר וועלכן צוועק ווייס איך נישט און איך וויל אפילו נישט טראכטן וועגן דעם, אבער זיי האבן געהאט ערגעץ אין א ארכיוו צי אין א קעלער האבן זיי געהאט א. א קאפיע דערפון און עס איז אריין אין די מזרח דייטשע ארכיוון און געלעגן דארטן און דערנאך אריין אין אז דייטשלאנד האט זיך פאראייניגט האבן די דייטשע די פעדעראלע דייטשע רעגירונג דאס אנטדעקט און עס געוואלט פארקויפן.

שענקען דעם פילם צום אידישן צענטער פאר אידישן פילם. אבער דאס איז געווען אן אונטערקעפלעך האבן מיר געקענט שאפן אינגאנצן נייע. א שיינעם דאנק. און איצט עס פאלט אויס קומענדיגן מאנטאג דער טאג פון ארבעטער וועלן מיר הערן א מיר האבן אן א שיעור אויף אידישע ארבעטער לידער וועלן מיר הערן אפאר נעבעכדיגע אבער גאר שענע לידער לכבוד ארבעטער, דעם מילנער'ס טרערן און מיין רוה פלאץ, וואס זענען נעבעכדיגע אבער זייער שען, און דאן וועלן מיר הערן א קעמפעריש ליד, די שבועה, דאס ליד פון אידיש ארבעטער בונד, און מיט דעם וועלן מיר א אייך ליבע צוהערער באדאנקען פארן צוהערן און אייך ליבע מיט אנפירער פון פראגראם לאה שלום און רבקה באדאנקען פארן זיך באטייליגן.